Kia ora tamariki mā, hoki mai ki te pū āiō. Hei tīmatanga, me mihi tātou ki a Tama nui te rā. Penei. Hākina whātoroa ngā ringa ki runga, ki te rangi, hāputa, kia piko ngā waewae, koropiko te tinana. Hākina whātoroanga ringa ki runga ake mihi ki te rangi Hāputa mihi ki te whenua Haere tonu Hākina mihi ki te rangi Hī tangi tangi Ha puta mihi ki te whenua. Ka pai. Wa whakamutunga tu ake mihi ki te rangi. Ha puta tau nga ringaringa ki raro. Ka pai. Oh, me whakamahana tatou ne. Takahurihia o ringaringa ki mua. Ki muri. Ooh, tētahi ki mua, tētahi ki muri. Kia taea. Whakawhiti. Tētahi ki mua, tērā atu ki muri. Ka pae ringaringa ki ngā hope, takahurihia ngā hope. Ka huri. Ringaringa ki ngā turi, takahurihia ngā turi, pēnei, porowhita. Ka huri. Ok, ruiruia ngā ringaringa. Ruiruia ngā waewae. Ka pai, kua mahana tātou ināinei. Me mihi ki a Tangaroa. Titiro ki a Tangaroa ka penei tana tū, Kia piko tētahi waewae, kia torotika tērā atu waewae. Ringaringa penei, Kia tīmata te nekeneke haere, kanikani haere penei, engari kia ū ngā waewae. Hū! Ka pēnei te nekeneke haere a Tangaroa pea kei raro i te moana. Me he ngaru, nē, o Ringaringa. Ka pai Tangaroa mā, hoki atu, whakawhitia ngā waewae ki tēnei taha ināianei, kia piko tērā waewae, kia torotika tēnei waewae, tīmata! Huhū! Ka pai Tangaroa mā! Ooh! Nō nei kei roro, kei raro tātou i te moana. Kei te rongo au i te waitai. Ka pae tū ake anō, tū pēnei. Ooh, me mihi tātou ki a Tū Mātauenga. Ētahi o aku tamariki ki te kura, ko Tū tō rātou tino atua. Ka pēnei te tū a Tū Mātauenga. Ringaringa pēnei anō nei kua rite koe mō te pakanga, mō te whawhai. Ka pai kia whakahekea tō waewae ki te papa, tahi mō te rima, rua, hū, toru, kia kaha, whā, Rima! Huhū! Whakawhitia ngā waewae, huri ki tēnei taha, tahi, kia kaha tū mā, rua, tōru, whā, rima! Huhū! Pūkana mai! Ka rawe! Ooh, kau e wareware i a Ranginui. He aha te mahi a Ranginui? Titiro mai! Tū ki runga i tētahi waewae, ringaringa ki te rangi, hīkina tētahi waewae. Auē! Ka taea e koe te whakatau tika pēnei mō te toru, tahi, Rua. Toru. Tū ake anō. Oh, ruiruia ngā waewae. Kai te pau haere taku hau. Ka pai, whakawhiti. Hīkina ngā ringa ki te rangi. Hīkina tērā atu waewae, whātoroa ki muri i a koe mō te toru. Tahi. Rua kia kaha Ranginui mā. Toru, tū ake anō. Ruirui a ngā waewae, ruirui a ngā ringaringa, ruirui a tō tinana katoa. Ka pai. Oh, te āhua nei me moe tātou, takoto ki tō puku, Oh, well, whakatā takoto ki tō puku penei, ringaringa ki runga, ringaringa, ūpoko ki runga. Hākina mā te ihu, hāputa mā te waha. Kia rua anō ngā hā. Tahi. Rua, titiro mai, kua huri tātou hei nākahi, noke rānei. Nā reira, hākina, hīkina te poho, sss, hāputa, heke ki te papa. Hākina, hīkina te poho, hei ngākahi, sss. Hāputa e heke ki te papa. Mō whakamutunga, hīkina te poho. Hāputa e heke ki te papa. E moe nā Kahi mā. Ka pai. Humm, he aha tō tino mōkai? He ngeru, he kurī, he kiore rānei? Ko tāku, ko te kurī. He kurī tāku. Ko Piri tōnu ingoa. Nā reira, hīkina o Hope ki te rangi! Kia ū ngā ringaringa, kia hīkoi ngā waewae. Kai te hīkoi tēnei kurī. Haere ki hea? Ka pai kia hīkoi ngā waewae, hīkoi tonu, hīkoi tonu. Pīrangi koe ki te hīkoi hokinga ringaringa. Ok, ka taea koe hīkoi huri noa, hīkoi huri noa. Hoki atu ki tō whāriki, nē? Hoki atu ki te whāriki. Ka pai. Ū te āhua nei. Ko te wā whakatā, kia tau, kia tau pēnei. Mōhio he aha tēnei kararehe? Mōhio ētahi, ko te kiore. E moe kiore mā, e moe kiore mā. Pēnei. Ka pai. Ko pau te hau. Kia noho ake koe. Tau ki tō kumu pēnei. Tau ki tō kumu, ka whakaatu au ki a koutou, he aha te mahi ināianei? Kua kitea rānei koutou i tēnei manu he pīkā kē, pīkā kē? Tino ātaahua tēnei manu, nā reira noho pēnei. Ringaringa ki runga, whātoroa ki te papa. Whātoroa ki te papa, pēnei, Hū, kia rima ngā hāki konei. Hākina, hāputa, rua, hākina, Hāputa, toru. Whā. Rima. Hāpai. Whā toro ringa ki te rangi anō. Ringaringa ki te papa. Kua kite koutou i te pūrere hua. Kāre taku pikitia engari ka penei te rerea o te pūrere hua, pakipaki a ō waewae penei, ka pai. Ooh kua wareware tētahi atua! Ooh! Nā wai a Rangi raua ko Papa i whakawehe. Ka hōai kei te mōhio. Hmm. U, maumahara ana ahau. Ko Tānemahuta. Takoto ki tō tuarā. Takoto ki tō tuarā. Pēnei, hīkina ō waewae ki te rangi. Kei te hiahia wero, hikina o hope ki te rangi, penei puritia, ka pai mo te rima, tahi, rua, wha, toroa ano nga waewae ki runga, toru, wha, Rima! Kia āta heke ngā waewae, pēnā i te tuatahi, kia heke, kia heke, hoki ki te takoto. Ū! Ko te tau whakamutunga, ko. Papa tua nuku. Takoto. Penei. Takoto penei. Kapia o whatu whakamoeanga karu. Kia ngawari nga waewae. Kia ngāwari ngā ringaringa. Kia tau tō kanohi. Kia ngāwari katoa tō kanohi. Hākina mā te ihu. Hāputa mā te ihu. Hākina, rua, toru, whā, puritia, rua, toru, whā, hāputa, rua, toru, whā, rima, ono. Hākina, rua, toru, whā, puritia, rua, toru, whā, hāputa, rua, toru, whā, rima, ono. Kia tau tō tinana, kia tau tō hinengaro, Ki a tau o whakaaro. Ki a tau tō hā. Ki a tau hoki tō wairua. Nekehia ngā matimati. Nekehia ngā ringaringa me ngā waewae. Whātoroa ngā ringa ki runga i te upoko. Ā, ka pai tamariki mā, kumia ō waewae ki tō poho. Kia pēnei, taka porepore pēnei, taka porepore ki ngā taha. Ū, ka taea koe te taka porepore pēnei. Kia kaha, kia tae koe te takaparepare penei. Ooh! Kia rua ano. Ooh, kua tino rite tatou ki te ako inoa nei. Okay, whiri anga waewae. Hoki ki te tau whakamutunga. Kei hea te tau? Ko te putiputi. Whiria ngā waewae. Ringaringa whakapiri ki te ngākau pēnei, kapia ngā whatu kia noho ake koe. Hā ki roto. Hā ki waho Mauri ora.